Onuň bir gyz ekzamene girip duran mugallym sorag berýär, jigim diýipdir, ýedi sekuntda galýan zat näme diýipdir. Gyzam utanyp ýüzüni tutup çykyp gidipdir. Gülüpler utanýan diýipler. Ondan ikinji giripdir. Ondan jigim saňada soragymyz bar, ýedi sekuntda galýan zat näme diýipdir. O gyzam ýüzüni tutup gülüp çykyp gidipdir-de. Ondan üçünji oglan giripdir-de. Üçünji oglan girip dur, Jigim saňa-da ýaňky sorag, ýaňky ikisine beren soragymyz, Ýedi sekuntda galýan zat näme diýip dur welin, ýaňky oglanam Ýedi sekuntda galýan zat, agam, mollum, neme bolýar diýip dur olam. Hä, dawleni bolýar diýip dur. A, berekella, bildiň diýip dur. Ýaňky iki sany gyza sorag berdim, o gülüp yzyna çykyp gitdi diýip dur. Şo gyzlara bar-da aýt diýip dur. Olaň pikir etýän zady bäş sekuntda galýar diýýär. Selamaleýkum eziz ildeşler bu günki gepleşigimizde gülüp gülüp ommaltýan tiktok habarlary. Gepleşigimizde Arzuşka. Oňa ilkinji soragymyz Arzu irden näme etdiň? Tala çün irden Arazy at gözüm açdym. Tüweleme nädip kommentariý okaýanyň görkezsen işleri. Bir gözüm gözüm şeýdip ýumup däl şeýle açyp okaýan a bula näme ýazyka maňa diýip ýaly. Kommentariýadan sorag üstüňdäki futbolkany ýene näçe ýyl geýjek. Ýetmiş ýyl geýjek. Näme üçin? Size näme? Onda saçyň haçan ýuwjak? Ýetmiş ýyl saçym ýuwjak. Sebäp? Size näme? Meň saçym, meň egnim. Malades atabaý, Serdar Täşliýew hakynda nähili pikir etýäň? Esasy zat näme? Bize şol ýazy hili çagalaryň bizde barlygyny görmegiň özi bir bagyt. Men şeýle bir begenýän bizde şol ýalak zehinli çagalarymyz bar.

Sagat sekizde mekdebe gidýän bolsa, altyň ýarymda çüýji çyplymyna çykýardym, ogşa konsertine pul ýygnamak üçin. Ýigrimi manatdan-da o wagt, şu wagtky pullar ýigrimi manat ýaly. Ýöne Azat Orazow bilen meniň düşen suratlarym bar. Gaty gynandym öýe gelip-de düşenime. Sebäbi şo suratda Azat Orazow başga ýere seredipdir aslynda. Jan saňa bir sorag berjek. Aýdaly. Ýoldan ýöräp barýas. Onuň dört sagat sagat tapdyk. Maňa näçe sagat bererdiň? Iki sagat. Ýör onda. Mekan, mekan, mekan.

Täzeje telewizor alyň düzmäne meni çagyryň bagtly boluň Pozulsa hudaýdan görüň ussalary gününe goýuň bagtly boluň Ýaşlara antena alyň bu zatlary galyňa salyň bagtly boluň Bagtly bol bagtly bol. Home smile Näme saçyň zadyny darasdyň toýa barýaňmy? Şeýlemi? Indi haýsy restoranda? Çagamelek. Çagamelekmi? Purjaga bolsa? Nädersiň purjany?

Men baş berdim. Purja bolsa jaňak bolýa. Daway. Ynama gowy halallapdyrlar. Çüňkjagazam ýyrtylpdyr wein. Bir manat bilen gowja diýip reňkläp ýamapdyrlar. Iller, telefonyňam bahasyny döwdüler, eşikleriňem bahasyny döwdüler. Gyzlar, siziňem bir bahaňyzy döwäýiň-de, oglanlar begensinler-de.

Beýlem patron dilden çykar tizligi Urar beýniden ritme gabat Gürläp bilseň gulaklarda bular Seýr eder üç ýüz segsenlik EH-da Tupan garyny galdyryp gije Öýtgün otuň özüň asmasaň Açmarsyň hijem gulaklaryny baslar jan seslerden ymykly Köpden doýman ýatan beýnileri öz erkine öz dolkuna Rahat goýma düz söýlen gömle öwken barýa halys Halys demsiz mikrofon boş galar Ýasarsy bu beýti bir kemsiz Gömülen duýgulaň oň açmana kömek et Pikirleň bilen deň gelenok bitmedi işi deňeme Bitirileni bilen töwerek şahalyk öýjükden dolar Pikirlen haýsy boljagyň belidäl haýsyna şa ýa haýsyna şam boljagyň.